see wetin presidential aide wey follow presido media aide o wey follow presido go for diplomatic engagement dey write on top twitter na read follow me here o this morning i i woke in my hotel room at uh, wijama to the breathtaking beauty of st lucia unfolding before me lush greenery of swaying palms and tree, charming houses,

we don talk about aircraft today make we concentrate for water mm. water safety mm. because right now federal government according to them they say they don carry the matter for head they want to make sure say our waterways go dey very very safe mm. for people wey dey use am especially for those riverine areas dem you mm. understand Mm-hmm. So now, for people who don't know, make know say the federal government only set to begin local manufacturing of boats as part of the effort within they make to remove all these yeye yeye boats dem wey dey for inside dem our waterways wey dey cause accident anyhow anyhow and right about now the person wey talk this one na executive sekeseke of the nigerian shippers council alias nsc wey be pius akota as e be say im talk this one for abuja and im come dey state o say the ministry of marine and blue economy wey don join body with nigerian inland waterways authority alias nima na im dey drive this particular initiative. na im come talk say the main reason wey make dem dey do this one na because of how e be say plenty unsafe boats don dey and because of the lack of professional boat building industry inside we naija here see even the smaller neighbouring countries sef they don advance they don dey make their own boats and nigeria no be small country you understand we need to comot from that uh, consumer side we need to come up from buy buy more they produce more they produce our mm. own more they manufacture because, our own mm. Mm -hmm. because e dey very important if you check am half of nigeria if not almost in fact any state wey go inside nigeria get water mm. you understand no be about uh, na last week abi two weeks ago we dey look at how uh, the waterway transportation don dey under commercialized for lagos yes. state don come dey encourage say if we wan really fight this issue of traffic go slow and hold up wey mm -hmm. we face for mm-hmm. lagos na to also pay attention to the waterway transportation so also in that same light i i, I in fact no be lie if you check the map of nigeria the river wetin i call that river nile right river niger uh, eh, niger e link to almost all part mm -hmm. of the mm-hmm. state and mm -hmm. little mm-hmm. little river so e, if really say the federal government dey don dey look towards that area and their starting point na to fit dey manufacture our own boat our instead own to dey import yes. it's a good start because that's almost like a win-win all round because you dey use that dey create uh, job on uh, uh, employment too yeah, for those people wey wan exactly, produce the boat. because you know say mm. we get a lot of uh, local boat builders. Ah! a lot no, plenty. forget all those People, ferry uh, all those uh, yacht when you dey see abi na yacht when you dey see

wey suppose dey inside the boat dem go over carry am mm. because the boat no strong the boat go just kpafuka so according to am im come dey clap hand dey give federal government o upon all their efforts wey dem dey do now to make sure say dem go distribute eh, dem dey distribute life jacket across various states but dem come still stress the importance of the constant usage usage of eh, passengers and operators to dey use

i never really see better coastal security o hmm. you don see hmm. now and you don talk and dey try think about am you see am um, if e dey hmm. if e dey we no go dey think about am um, because if you just go boat you go just see normal fishermen no dey get o oh, dey get for lagos i no know about that part i dey see i dey eh, lagos state get dem dey always dey for every ferry uh, point. the coastal guard. the coastal guard they they they, they no dey dey inside water. they no dey uh, before you enter. before you enter. yes so na they dey always make sure say everybody i remember you know say i tell say i dey from ikorodu dey enter ajah that time i, I know say you don go through a lot. that one no be go through a lot i use the means of transportation

this new ministry go dey focus on something like this hmm. i hope say not be way to kolobi money be this they are actually yes, serious yeah. with what they want to do because the next way you now say oh so so billion have been budgeted for boat manufacturing then after two years three years we no hear anything about them again i hope not be so. na wetin na wetin nigerians dey talk mm. be hmm. this apart from the fact say nigerians dey talk abeg make una carry that and na boat talk

who go because the question wey people dey ask now na mm. say with how most nigerians no trust anything wey government dey do dem go fit trust the ability of these boats. Mm. to the, for them to give us a standard a standard boat. Mm. okay we'll, we'll, we'll hear from nigerians wetin be their take uh, drop number yeah. the whatsapp mm. number na zero nine zero four eight two one three zero one three.

so wetin you dey do this pro for the country wey you even talk say you long to return back there you long to return back to now you go ask am for inside we nigeria here why e be say dem dey make these videos of places like this and then post am out there and make this kind sweet caption out of it with this then you go st lucia you eh. say you no you dey on diplomatic eh, diplomatic engagement but you dey you uh-huh. dey observe scenery the melodic the melodic chirping of the birds whispering of the bird whispers baba eh, if i if i talk this the main main thing wey dey my mind. like it doesn't these are things if you are not supposed to even. if i begin to talk the main thing wey dey my mind problem go dey. i no dey i no dey understand these people. they don see us finish o oh. they don see us finish. so you dey make this particular statement so make we make wetin happen. ẹ eh, mo clap for am na. make wetin happen. oh.

What will be your take on top of the coalition actually? uh, uh, first of all, yeah, this coalition, eh? yeah, the thing wey dey worry me about forming new political parties yeah na because of the people na the same people na the same people wey don rule this country wey don lead this country before hmm. wey don dey for apc hmm. wey don dey for labour party wey don dey for pdp wey don dey eh, from acn to apc eh, to pdp to labour party to mm. you know this from atiku to peter obi to erufai to amechi na the same people to aregbesola na the same people all they do is form a new party when this one no dey benefit you yeah when e no dey benefit you so for me i no think say na the same people eh you you know wetin i go just tell nigerians no be new ideologies no wetin i go just tell nigeria in as much as it seems like a savior i want you to go back to prior to 2015 look at the last 10 years of your life and see because na coalition the people that formed coalition that time came as a savior to nigerians and nigerians believed then they were saviors right they came and said oh the last 16 years or almost 16 years of uh, of pdp na rubbish dey give am that gegegegegegegege but check the last ten years and make comparison for yourself because some of those people wey dey form that coalition of apc na dem now who no dey happy with this current arrangement na dem wan go except a few see the na dem wan form another one under adc even the adc wey dey try for another fashion dey come outside to say we no dey okay with these people wey dey come join us something never even start so at the end of the day nigeria you need to understand say most of these people when they portray themselves as say they be savior they dey for their own savior personal savior self-interest just know that in back of your mind before you start to dey carry yourself they wan rub yourself on ground on behalf of them have that in back of your mind so that you cannot be manipulated to achieve their own personal gain and uh, self-interest just know now wetin i fit tell you be that

how long you don dey form saviour for us abeg see the last one wey form na not be all of us still dey now ofon imebiko abeg abeg abeg abeg i wish all of them well because the thing never even start sef fashion don dey dey one now e come be like say the thing no. anytime wey they wan do something dem go think say nigerians dey very very foolish. Uh, and na na based on past history na we have been used and manipulated a whole lot of times for their own benefit so they think we are still that same talk same set of human being that's why they always try their best to do the same but i wish all of them were more see how far the whole arrangement one actually actually go I, I, just I, you see the letter from uh, uh, Ade Yonju to uh, Showari. Showari say make it drop uh, Pride and Mora, make it try also join this coalition. Because Blaise not only be the part, party from Iona AC you see wetin i don forget say say make e dey try convince am say make e join this coalition make e no reason the people wey dey part of the coalition this and that well anyway we'll continue to see how the matter dey unfold dey go. we be eighty nine point nine yanga fm.